Gudden Owend, Dir Dammen an Dir Hären. Haut den Owend wollt ech mat Iech iwwer d'Koalitioune schwätzen no den nächste Wahlen am Oktober 2018. Do gëtt et jo ganz vill Spekulatioun. Gambia ass mat der Idee komm, vue de Luxembourg en marche! Bei der csv rennen d'Leit dem Här Wiseler d'Dieren an, fir e Ministerposten ze kréien. D'Madame Reding wëll den Här Wiseler op d'Säit drécken. Et ass also ganz interessant a ganz spannend. Mee ech wollt Iwwer een Aspekt, deen Owend mat Iech schwätzen, nämlech d'Roll vun der adr. D'CSV mécht jo alles, fir esou ze maachen, als géing si net wëlle mat der adr an d'Regierung goen. An ech wollt emol eng Fro stellen, déi an der Press eigentlech ni gestallt gëtt, obschonn se, mengen ech, wichteg ass, Firwat mécht den Här Wiseler dat? Firwat seet en, mat der adr net? mat all aner Partei géint csv an eng Koalitioun goen, schléisst och zum Beispill déi Lénk net aus, ob dat natierlech keng warscheinlech Hypothees ass, mee ech schwätzen net vun deene Lénken, e géing mat der csv, mat, pardon, mat deene Gréngen, mat der LSAP, mat der DP ouni Problem an eng Koalitioun goen, obschonn déi dräi Parteien Theorië vertrieden, déi engem c, wann et dann nach chrëschtlech géing heeschen, absolut. diametral géingen entgéintstoen, zemools bei deene Gréngen, déi jo gesellschaftspolitesch Ziler verfolgen, déi eng csv nimools däerft matdroen. Wouhier kënnt also déi Ofleenung vun der adr? Csv an adr hunn an der Chamber eng ganz Rei Positiounen, déi vill méi no zesumme leien, wéi Positiounen csv mat anere Parteien. Dat ass net iwwerall de Fall. An deene meeschte Punkten ass csv méi no bei Gambia, mee a verschiddene Punkte wéi an der Familljepolitik, an der Schoulpolitik, an der Sécherheetspolitik wär et fir csv sécher méi einfach fir mat der adr eng Allianz anzegoe wéi mat deenen anere Parteien. Mee wou leien d'Problemer? Se sinn. einfach nëmmen op zwee Pläng. Den éischten ass d'Europapolitik. D'CSV huet keng Marge de manoeuvre. Si ass agebonnen an der Europäescher Vollekspartei. Den Här Juncker seet hinnen nach ëmmer, wat se solle maachen. Ech gleef net, datt den Här Spautz, den Här Wiseler oder iergend een do eng Autonomie hätt, déi géing duergoen, fir sech géint engem Här Juncker oder enger Madame Merkel iergendwéi do ze behaapten oder duerchzesetzen. Mat weem d'Koalitioun hei zu Lëtzebuerg entsteet, mat weem se forméiert gëtt, dat gëtt och zu Bréissel an zu Berlin decidéiert. Et ass sécher net den Här Wiseler, deen alleng doriwwer ze befannen huet. An der Europapolitik ass et nämlech ganz einfach esou, dat csv laangfristeg den europäesche Federalstaat vertrëtt, also eigentlech d'Opléisung vun eisem Land an engem europäesche grousse Staat, e bësse wéi d'USA, a Lëtzebuerg ass do just nëmmen nach een Territoire ënner anere mat ganz beschränkte Souveränitéitsrechter, Rechter souwuel mat ch wéi mat sch, also wat vun enger Souveränitéit oder vun engem Land iwwerhaapt nach bleift. Dat ënnerscheet csv fundamental vun der adr. Well d'ADR ass net fir eng, géint eng Zesummenaarbecht vun europäesche Staaten, mir sinn och net géint eng Wirtschafts a Währungsunioun, mee mir sinn net der Meenung, dat Lëtzebuerg sech soll opléisen an engem europäesche Federalstaat. Do ass also ee fundamentalen Ënnerscheed. Mir gesinn Europa mat aneren Aen an ech mengen, dat d'ADR richteg läit an hirer Analys, wann een all déi Problemer gesäit, déi an Europa am Abléck entstinn, dat déi federal Idee ëmmer méi un hir Grenze stéisst, datt se zuguer dozou féiert, datt Europa riskéiert auserneenzebriechen an domadder mat Risike verbonnen ass, déi eisem Land direkt schueden. Déi realistesch Europapolitik gëtt vun der adr vertrueden an net vun der csv. Mee csv huet keng Autonomie de décision. Csv verflicht sech zu deem europäesche Federalstaat an zur Opléisung vun eisem Land an Europa, also ee fundamentalen Ënnerscheed. Deen zweeten Ënnerscheed ass an der Migratiounspolitik. Och do huet déi lëtzebuergesch csv keng Autonomie géintiwwer Berlin a Bréissel, well déi Immigratiounspolitik jo verschëlt ass vun der däitscher CDU, vun der Madame Merkel, an dann iwwer de Wee wou Juncker, Asselborn, probéiert gëtt iwwer Europa déi Leit ze verdeelen, och iwwer Lëtzebuerg, déi illegal an Europa immigréieren. An d'ADR huet do eng kloer Positioun. Mir soen, datt dat net geet. Mir hätte gär geséchert Grenzen. Mir hätte gär, datt de Rechtsstaat agehale gëtt. Mir wëllen deene Leit hëllefen, déi e Recht op Asyl hunn. A mir wëlle keng massiv illegal Immigratioun. Mir hätten do gär kloer, geuerdent rechtsstaatlech Prozeduren an Uerdnung. Mir wëlle keng riseg Immigratiounswellen, déi eis Demographie an esou weider veränneren, eis ganz Gesellschafte laangfristeg veränneren. ouni dat d'Vollek jeemools doriwwer befonnt hätt, nëmme well d'Madame Merkel dat esou duerch hir Politik do verursaacht huet. Si ass och haut komplett isoléiert, an Europa bal komplett isoléiert, well déi lëtzebuergesch csv steet do nach ëmmer hannendrun. Och do gëtt et also e groussen Ënnerscheed zwëschen csv an adr. Csv, déi wëll weider mat der Immigratioun, soulaang dat déi däitsch Regierung arrangéiert. Si wëll d'Flüchtlingen hei op all Gemeng verdeelen, ouni do eng Grenz ze zéien, bis wéi vill a wéi laang. Alles dat spillt keng Roll. Csv ass do strikt an der Disziplin vun der däitscher CDU, während d'ADR eben eng aner Positioun huet, och eis national Interesse vertrëtt, d'Sécherheet vun eise Leit, eis Opnamefäegkeet, Integratiounsfäegkeet mat berücksicht an esou weider Also och hei huet d'ADR déi vernënfteg Politik, während d'CSV gefaangen ass an hirem, an hirer Ugehéiregkeet eben oder an hirer Höregkeet bal géintiwwer der Berliner Politik. Natierlech ass et dann fir den Här Wiseler ganz schwéier wéi ze soen, ech gi mat enger adr an d'Koalitioun, wann d'ADR op deenen zwee Punkten eng aner Positioun vertrëtt wéi d'Madame Merkel zu Berlin. Et ass, eigentlech ass dee Refus vun der csv, fir mat der adr eng Koalitioun ze maachen, e brave Reflex vun engem Diktat, wat aus dem Ausland kënnt. Ech hoffen, dat csv bis den Oktober realiséiert, dat se eng lëtzebuergesch politesch Partei ass, dat se Interesse vun eisem Land ze vertrieden huet, dat se weess oder realiséiert, dat déi Interessen, déi eist Land betreffen, am beschte mat der adr ze realiséiere sinn A wa se dat net vertrëtt a wa se net bereet ass, mat der adr an eng Koalitioun ze ginn, da verspriechen ech hir eng Oppositiounspolitik, déi se all Dag wäert drun erënneren, datt net nëmmen d'Madame Merkel decidéiert, mee d'Lëtzebuerger un éischter Plaz. Ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren a bis geschwënn.